kif kif inhi l-atmosfera, speċa il-fat li tafu li l-aħħar show. Mm, eh, bdejtu bir-rehearsal? Aħna ma- aħna fl-aħħar ħafna nagħmluhom. Sew, ġil bħal saddejn bil-kitba. Mlaqas.
Għadha tibda. Ma nafx meta Sewa. jidher da. Imma llum at- at this day Illum huwa it-30 ta' Jannar. it-30 ta' jannar.
Għadna Sewa. le. U dan ħajkun ħafna iktar show rilassat mill-oħrajn. Għaliex? Għax dan letteralment rilassat. Nis they will be in stitches. Dan ħanaqbdu il-karattri kollha li ilhom daw il-25 sena il-classics mhm. u ħanamlu xow bihom, qed tifhem? Ġifieri ħajġu jgħidulhom ċaw hmm. bil-mod tagħhom. Hmm. ħajkun nostalġiku ħafna, ħajkun naqsed ukoll, tifhem? Ek tgħidlix din atmosfera tal-uffiċċju. Naħseb at this point, Sander vera qegħdin tajjeb, seren it-tnejn li aħna. Ovvjament il-ħaddiema jkollhom naqas sedinja suwa minnhom mhux ħajibqgħu hemm. Hija deċiżjoni, hija mhux deċiżjoni tħares lem u tara x'ħajġri. Tifhem biex qed ngħidlek. Aħna il-commitments bħala dan u san ħanżommu ma' kulħadd, imbagħad nerġa' ngħidlek, mhux divorce, imma ħanibqgħu one night stand jew tifhem. Ġiri bħalissa eh, l-atmosfera hija ehm, Hemm minnu mdejja? Le, anka isma, ek ma ngħidlekx li jiena mdejja. Għandek naqgħa melankolija immaġna eh, jiena. Eh, isma, da, nafu iktar minn mara tiegħi jiena Sander. U Sander jaf iktar. U sfortunatament, meta ma tkunx qed taħdem ma' kulħadd ma' xi kuljum, ħatitlef naqal kuntattu. Ġifieri, però mbagħad meta ħad intaqa' miegħu u ħa naħdmu flimkien ħa tkun xi ħaġa ħafna iktar speċjali qed tifhem li xi ngħidlek forsi dik il xi ħaġa tkun ħatta for granted ukoll qed tifhem li xi ngħidlek. U allura il-mindset ta' da show x'inhi?
Da show huwa thank you għan-nies illi b'mod kostanti f'25 sena baqgħu jiġu kull show. Meta kien żgħir, meta kabbarnieh, meta kien għad 200 ruħ fis-sala, meta kellna l-fuck-ups, meta minnieh f'postu beda jqattar is-saqaf, kollox ġranna taf kif. F'daw l-25 meta xtrajna tinda taċ-ċirku u taritinna bir-riħ, kif ngħidlek il-kummedi li ġrawna miż-żmien iż-żu, għaż-żmien id-danusan, whatever. Thank you għannis. Thank you għannis. U thank you għal xulxin. Għalix tipo, this was a fucking amazing ride, għet tifhem li ġat najdlek li tamel 25 sena ma xaħat. Sentenza sħiħa ta' umor il-ħabs ta' bġek jgħidu. U thank you kol, l-istjena nħossa vera importanti. għal karattri. Eh. Il-karattri, hemm karattri ġox xuxon, ġox bla xon mhux ġox, hmm. u viċe versa. Qed tifhem, il daw tipo kienu hemm, qed tifhem, in-nies tipo kienu minn kiteb legends, tifhem, tipo anke l-medja. And it's a kind of an end of an era, taf kif li nis issa memx l-appuntament li jmiss mux ħajkun Oktober biex jaraw id-dan usan, tifhem memx appuntament li jmiss. Again, mux għet neskludi għax jena minix meħen dak il-nies li najlek, għatmu għal għadem iktar musan. Le, anzi, mm. jek jiġi opportunità li namlu xaħġa fl-imkien, għalix li jista jkun, li forsi xi darba Għarġan għamlu xogħol ta' dan uħsar. Mm. Imma bħalissa għandna bżonn li nesploraw id-dinja għall-ewwel darba f'25 sena fi kwart ta' seklu għedna.
Mela, tlaqna?